zvekare vateereri nhasi apo tiri kuenderera mberi nethimu yedu yakaparurwa namufundisi stanley chari vari kuda kuti vanyatso kuidzumburudza kuti vanhu vanzwisise kuti kana wafamba nekutenda unenge uchifamba sei ndinovimba muchabatsirwa nokutenda muchabatsirwa pakufamba nokutenda

Mufundisi hatienderere mberi nenyaya pamakaisiira mufundisi eh, makataura imi muchiratidza kuti eh, faith eh, inokongretiza ukama hwedu namwari pazvinhu zvatinotarisira kuti tione hatisi kuti toda kuti nyatso kutsanangura kuti kukongretiza kwamaireva mufundisi ndiko kuti zvidii Kana muchiti imi inokongretize, inokongretize pakudini pacho? Utsa, eh, waita hako mwana eh, mubvunzo wakanaka. Eh, kana tikatora klasi ndokudzosera pane zvataitaura zveklasi yemazero grade ariko mazuva anaya Eh, uchaona kuti ukapinda muklasi yemazero grade makazara zvimota

MuKristu anotangawo imwe nguva achitodawo even the those physical things kuti amaster zvisiri physical zvisingaonekwi. E, saka kana tichitarira kudzidza kufamba naMwari handi ndiwo aitaura zvekuti Pauro wakapenyerwa. It was a physical shaking yelife yake but from then on wakati haana kuzoramba achimirira kuti ndoda kugara ndichingopenyerwa bedzi everyday mwari vakatomuita kuti agogamuchira nekundonzwisisa zvimwe zvemberi kudarika that just moment yaakangoita physical encounter saka ndini ndogamuchira kuti kutendeuka kunobetsera Pano patinotendeuka ndopataitira encounter yedu naMwari. Ndopanovakwa kutenda kwedu. Kutendeuka kwatakati kutenda kunouya nokunzwa kunzwa shoko raMwari. Saka ipapo panotendeuka munhu ndopanofanira kutanga kuvakika munhu iyeye achibva mukudya achikura achiramba achikura kutenda kuchikurawo iye achikurawo ndokukura kwomukristu kukura kwokutenda kwake eh. asi mufundisi mirai toda eh. kuti tibate zvinhu nokuti tinoda kuti tione chaizvo chaizvo eh. mwana chaiye achikura mufundisi unotoona kuti ah, iko zvinowana mazino ko zvinokambaira wadai tinoti anongotanga achimwa mukakaka pamukristu zvinoonekwa here zvinhu izvozvo zvinoonekwa uyo wabva pastage woenda zvinoonekwa sei mufundisi tijekeserei izvozvi patiri kutotaura kudai ngechirwere chakatouya ichi chekorona ichi kana chakawana mumwe munhu ari mucheche pakutenda chakatomukohwedza oh, e chinotokohwedza haachanamati zvimwe vamwe vanotorasika zvachose chinhu chidoko chinogona kumuwisira pasi zvimwe tinoti chidoko pamwe tichitarisa neziso rokutenda nemahwisisira asi iye kwaari anenge achingoona sekuti handiti nevana kumba ukahwa achitaura anenge achiti problem yake iwewe kana wabvunza izvozvi ukareva kumba kana bvunza ka mwana kari kumba kwenyu ka five years six years kakabvunza kuti problem yako ndeye unofanira kuseka ndozvakangofananawo nerwendo rwokutenda irwoo anenge achinzi machallenges neumwe kuna umwe akapfuura stage iyoyo haisisiri challenge mwari vakamupfuudza pazviri wavo vakamusimbisa vachimupa kutenda kunoramba kuchimuita kuti izvozvo haachakoni kuramba achiti this is a challenge asi saka mufundisi muri kurayira kuti vari kukundikana izvi zvepakorona eh, sedzimwe nyika dzotadza dziri developed eh. asi ndomunoona vakawanda vari kufa imo Toda kuti tihwisise mufundisi kuti ivavo vanditi kutenda kwavo zvoreva kuti kushoma here kutsanangura kuti mufundisi kutenda kwavo kustage yavo ivo vari kumashure eh, eh, eh, ndoda kuti tiripatsanure zvinhu izvozvo tirege kuzvibatanidza kuti kufa kwevanhu nekutenda mhm. nekuti nhango vasingatendi vanofa nhango vanotenda vanodii vanofa hatidi kuti titi vafa havatendi no mwari achingovamba nyika wakangoti munhu uchafa rufu zviro kwazvo saka munhu kureva vose vanotenda nevasingadi nevasingatendi muravo wamwari ndokuti munhu uchafa rufu chii zviro kwazvo saka rufu rwekuti warwara nekorona rufu rwekuti wabheuka nemota rufu rwekuti wanzwa wangorukaruka wadonha rufu runongouya nemitovo yakadii yakasiyana siyana mwari vakarayira rufu kuti ruchavapa saka hatidi kuti titi vanotenda hafi rufu rwephysical vanotenda vanofawo rufu rwephysical ivo sekufa kunongoita vanhu vose asi chinosiyana hechi ndechekuti nyangwe nerufu harugoni kuvaparadzanisa nerudo rwamwari rwuri muna kristu jesu Ndozvinozongosiyanisa vanhu. Pane vanhu vanoti kana vachiona rufu ruchiuya runogona runovabvisa pakushumira. Kana vachiona kurwara kuchiuya kunovabvisa pakushumira. Pauro unotaura zvinhu izvi pana vaRoma chapter 8 verse 35 achirista zvinhu zvakawanda zvaanotaura ipapo achiti e, abvunza mubvunzo wekuti chii chichatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Anozorista zvinhu zvose izvo kusanganisira nzara, kurwara nokurwarirwa nokufa anotaura zvakawanda asi anopedzisira achipa zvinhu zvose izvi tiri vakundi nokupfuurisa muna she wedu jesu kristu nemhaka ye nemhaka yekuti kristu watinotenda maari akafa rufu ruri physical akavigwa asi wakamuka akakunda chi rufu nesu vanotenda kwaari tinokutenda uku kuti tichafa rufu ruri physical asi tinomuka regai ndikudzosei kumashure mufundisi ndakawa mufundisi muchi pamakati padefinition yefaith zvinhu zvisingabatiki namaoko handiti ndizvo zvinhu zvinovimba kuti zviri kubelieve kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingavoni saka mufundisi muno muzimbabwe eh, mune imo kuvimba mune kuvimba muzvinhu ngatiita sei pazvinhu zvakaita sekunaiswa kwemvura eh, mukafamba kune dzimwe nzvimbo dzedu dzinoyera ende isu vakristu chaivo kana vasiri totozviziva kuti nzvimbo iyi haisvikwi mhm. ndo saka ndoda kuti mufundisi titsanangure kuti ifaith here chii ichocho nokuti kuvimba kutadza kuti avimba kana vakanoita mutoro wavo vakanoita seremoni yavo inoda kuti mvura inaye mvura yonaye nokuti bca mukaverenga zvakanaka kunotonzi kwaita draut nemhaka yekuti mutoro hauna kuitwa zvakanaka hameno kana muchi ndoda kuti mutibatsire ipapo kuti faith iyoyo ifaith
ipi saka uchaona kuti pataitsanangura shoko rokutenda putsa takataura pamusoro pezvinhu izvi tichiti kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingavoni e, pane pamwe pandakati tichitsanangurirana ndikarevazve ndichiti Whether unonamata kana haunamati asi unodi une chaunotenda. Hazvigoni kuti munhu arege kuva nechaanotenda. Munhu anototenda chete. Somehow you are a believer somehow. Zvakuzo eh saka uko kwakutaura kwakurashika pane chaunotenda hako wabva pakutenda kuna Kristu asi kutenda munhu wese anenge anengori nezvaanodi zvaanotenda achipoti kwese iko kwanenge achiti ndini ndotenda ukaenda kune vanoita zvemikwerera zvavanga vaitaura handiti zvemidzimu namasha vanoti tinodii tinotenda ende vanototenda kuti zvinovadii zvinovabatsira saka muchaona kuti panovamba bhuku ravahebheru rinoti kare madzibaba edu handiti kare madzibaba edu ainamata hebrews chapter one Anditi verenga uchaona kana kana kana ukagona kuvhura panera rega rega nditi ndingomhanya tipa tipa tariro. Anotoratidza kuti kutenda vanhu vano vanazvo zvavaitenda. Hanzi kare Mwari wakataura namadzibaba eh, Mwari wakataura kare kumadzibaba edu muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitovo mizhinji zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose waakaitavo naye nyika ah, tingaramba chimvura chiverenga chero kumadzibaba edu Eh, vanoti vaihwisa mwari vachimuona nemutoo iyoyo handi unonzwa isu takakura chirwa ngano dzekuti vaenda pasi pemiti vachinouchira sadza rotoonekwa neraisi meno kana ini handina hangu kuzoona kwaiva kuhwa mhm. eh, zvinoreva kuti munguva iyoyo ndo zvavaiita vachitorarama vachiti ndo zvekutishandira asi ukatarisa kutestamende yekare uchaona kuti vaisraeri vachipinda mukenani kwaive nana bhaari handiti eh, vachinamata zvifananidzo vachitotenda kuti kuti mbeu dziite kumunda eh, zvimwari izvi zvikasangana sezvingaita murume nemukadzi pabonde eh, zvikasangana zvatometa zvakutoitawo production kuyi kumunda mombe dzotobereka kumatanga nekuti tametanisa zvidhori handiti saka vanhu vakabva nokure mukutenda vamwe vachitarisa zuva vachitenda kuzuva vanhu vakabva nokure saka naivavo e, vanozosvika pavachanzwisisa nokuti pane chinhu wani chinofanira kuitika chandakamboreva chekuti munhu wose Hazvibviri kuti kuguma kusvike ivhangeri isati yasvikira munhu wose. Munhu wose unofanira kuwana chiedza chaKristu. Ivhangeri yaKristu inofanira kuti kuparidzwa yawanzwa irikutaurwa, asi zvino kubatsirwa kwedu kwava muzita rani raKristu Jesu. Ivhangeri iyi inofanira kuparidzirwa marudzi ose. Ah, asi izvo mufundisi, yes. ngatitarise izvo zvokuti imi ndo zvamuri kutaura kuti avo ndo zvavanotenda avo ndo zvavanotenda asi varoma woti Eh, kutenda kunouya nokuhwa shoko ramwari ko asingariwi ndozvandirikuda kuti hapana achatongwa risina kusvika ivhangeri mfundisi vamwe vakatofa mfundisi vasina kuhwa ivhangeri eh.
mfundisi chero mukaverenga zvakanaka mfundisi eh. mamishinari achiuya chaiwo vamwe vanhu vanga vatofa muno Eh. Eh. Saka toda kuti tihwise kuti iwawo mangwana mangwana awo akamira sei. Va avo vari exempted ka. Eh. Eh. eh ukaverenga bhuku yavaroma mm. handidi kuti tibve panyaya yedu mm. nokuti nye subject younza iyi mm. yekuti vakafa vachazonzwi vakafa vasina kuona kristu vachazonzwi asi rega tivhure eh, unzwe kuti pauro unoti chii kuna varoma pamusoro pavahidheni handiti ka eh, pauro unotaura pamusoro pavahideni vahideni vanhu vanga vasati vaparidzikwa shoko saka pauro une zvaakarevawo pamusoro pavahideni kurashika kwavahideni nokuti kutsamwa kwamwari kunoratidzwa kuchibva vhesi 18 kutsamwa kwamwari kunoratidzwa handiti ndipane chaedza chakanaka kutsamwa kwamwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pokusada mwari kwose nokusarurama kwavanhu mm. navanodzivisa zvokwadi nokusarurama nokuti izvo zvisinga uh, sorry nokuti izvo zvingazikanwa zvamwari zvinovonekwa mukati mavo nokuti mwari wakazviratidza Wakazviratidza izvo kwavari, nokuti kubvira paku, pakusikwa kwenyika, izvo zvake zvisingavonekwi, iro simba rake risingaperi noumwari hwake zvinovonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa. Mufundisi ka eh. ti explain kuti mukuzoti explain eh, mushure mekunge tamwa mvura zvakanaka. Mm.

Mfundisi tichiti jekeserai apo kuti Pauro ari kuti kudii panyaya yekutongwa kwavahedheni. Ah, i- nyaya iripo haizi yavahedheni voga yaari kutaura dai ndazoramba achiverenga wainzwa zvakawanda arongoti umwari hwakaiswa mumunhu wose pasi rose vanhu vose vakasikwa vane umwari mavari zvinoda mwari zvakaiswa muhana yemunhu wose saka haasi kuti ari kutaura the natural revelation of god kuti mwari vakazviratidza kumunhu wose vakaita imwe e, e, vanoto neimwe nzira yavakashandisa kuratidza umwari hwavo kumunhu wose zvisinei neganda zvisinei nerudzi zvisinei nemutauro zvisinei nei pasi rose ende pasi rose rine mabasa aro saka zvokuti wafa usati waparidzirwa hako ishungu dzamwari dzokuti marudzi ose anzwe ivhangeri ndosaka indai kumarudzi ose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri handiti mm. muvabhabhatidze vanenge vatendeuka vabhabhatidzwa muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene ndiko kushuva kwamwari kuti marudzi ose azive mwari but apa pari kunzi mutadzi wacho iye muhedhen haana pembedzo even wawacho iye akafa asina akafa asati aparidzirwa oita sei iyeye wacho iye haana pembedzo eh, eh, mwari vane urongwa hwavakatoita naye hwekuti iye anoziva zvinoda mwari munyori pauro eh. unotaura pamusoro pemabasa hmm. kuti kutenda kusina mabasa wakafa hmm. eh, saka tinoda kuti isiasi pauro zvake ndijames jacob sort hmm. kana achitaura kuti kutenda kusina mabasa kwakafa toda kuziva kuti mabasa okutenda ndapi asi rokutenda ndapi pavhesi yake iyoyo ya iro rarimwe dibheti zvaro mwanangu rakakura hmm. eh, rinotodazve rimwe zuva rakatozvimiririra refaith works Chichi chinoponesa munhu mabasa here kutenda here but muchidimbu ah, ndikandingosummarize handidi kuti tigare pazviri muchidimbu isu hatina kuponeswa namabasa uye hatisi vakristu nekuti pane chatakaita tiri basa renyasha dzamwari mukazoverenga ephesians chapter 2 tiri basa renyasha dzamwari kuva vakristu vanotenda kuna mwari hapana effort yedu yatinoti takaita nekuti ibasa rakaitwa nakristu pamuchinjikwa zvose dziri nyasha dzamwari dzokutiteverera nekuti hatina zvatinogona kuita kutenga salvation haitengeswi haishandirwi ruponeso chipo chamwari inyasha dzamwari dzavakaita kwatiri zvatinoita manje kana tatendeuka tava nokutenda ndo zvinoratidza kuti tinotenda hazvina effort futi zvangofanana nekuti mumengo unoita chii kuti ubereke mamengo iwe uri mumengo waibata here hausana wajekerwa ndiri kuti kana watendeuka ukagamuchira kutenda uku mhm. wava mutendi wava mukristu wakaberekwa patsva zvekare zvapfuura tarira zvose zvava chii zvitsva Kana wadaro wava muKristu toti wava muchero watakufananidza nemuchero wemuorenji kana wemumengo wokuti zvinhu zvese zvaunoita zvine chekuita nokutenda ah, ende newo hauisi simba hazviitwi nesimba wakabipa ah, uri mumengo unongovenga mamengo unogwediko kunze kwekubereka mamengo pamufundisi ndoona sokuti saka hazviiti kuti wakatengwa neropa iri wakagamuchira kutenda uku arege kuita mabasa okutenda anogurega sei akagamuchira kutenda
ukatoona uchishayiwa mamengo pamengo zvoona kuti mumengo uwo une problem pane zvimwe zvisina kuitika kumumengo uwo aregai ndikubatei muromo zvishoma mufundisi eh, pauro eh, uno achinyora kuvakorinde eh, pekutanga uku panoita bopoto rekuti ndoapolo ndewani eh, iye zvino mumachechi zviriko here zvekuti vanhu vanokonana uye todakufanana vanhu vachifanana vanhu eh, father prophetic father wangu ndiani father wangu mm. chakuti mm. chawatiziva kuti isusu sasechechi dzanhasi tinodhila sei nemaproblems akaita seanga ari pakorindani uye anodhilika nawe
chekutanga mm-hmm. vanhu tinofanira kuziva kuti takagamuchira kristu here takatendeuka here tinotenda muna kristu here ndo chinhu chikuru chinokosha zvinozobva ipapo ava mabasa chava chibereko kana watendeuka ukagamuchira kristu ukazadzwa nomweya wamwari mweya mutsvene wamwari wakutoburitsa chibereko chokutenda chibereko chomweya handiti mufaro rugare rwakanzi tsvakai rugare navanhu vose nerudo zvose zvakutoyerera zviwanikwa saka zvinoita kuti vanhu vagogara norugare kana vanhu vakakutendeuka vakagamuchira kristu vakapuwa chipikirwa chamweya mutsvene mm. vanoita mwoyo murefu navamwe eh, vari kufanira kutendeuka ipapo eh. ndiye vari ku vari kunzi ndotenda kwaari here kana kuti vacho vanotenda a ah, vakristu ava tino mufiri mumwe tine kereke imwe the invisible church of god dzinowanda hadzo dzichidzitumidza mazita anonzi madenominations handiti eh, anowanda zvawo but mwari vanoziva uh, vavo munguva yakadai ndoona hangu kuti tipada tichanyanya takuta totoshifta toenda kune zvisiri zvino takuta titobva hedu kutopic yedu but zvakanaka kuti muzive kuti hondo dzose dzinobva pakuti tinoita setoshumira vavo tinoita setina kristu tina vana kristu vawanda isi tina kristu mumwe namwari mumwe saka izvozvo zvokuti takagamuchira kristu ngazvitibetsere kugamuchirana ngazvitibetsere kudanana ngazvitibetsere kuva norugare nomumwe nemumwe zvigorega kutipinza mumadhibheti asina kwaanotisvitsa tinoda madhivhesi anotisvitsa eh, kunonzi anotiendesa mberi anotiramba achisimbisa kutenda kwedu nokuti chokupedzisira watakatenda ndiye kristu jesu kwatinovavarira bhuku yevahibhuru inopedzisira ichiti takatarira kunani zvose takatarira kunani kuna kristu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu hatina kumwe kwatofanira kutarira
saka muri kuti mufundisi vanhu vose munhu wose unorarama ngaabvise here paakatenda focus yake atarise pana jesu chete kutenda kuna kristu nokutenda kukereke yako ngazvipatsanurike handizi kuti wazvipatsanura here kuti tinotenda kukereke yedu here kana kuti kuna kristu jesu Izvozvo kuteverera kunamata Mwari uri mukereke yauri hakubvisi Kristu pachinzvimbo chake. Kokupedzisira our focus faith yedu iri muna Kristu Jesu. Saka eh, ndinonetseka kuti tinozokupedzisira takuva vanhu vanotatavara vachinetsekera chechi dzavo. Tisinganetsekeri kutenda kwakarehwa naJudha na, na achiti content for the faith, rwirai kutenda. Kutenda tino tinofanira kuramba tichishingairira kutenda nokuvandudzwa zuva rimwe nerimwe, tichibva pane kumwe kutenda tichikura tichienda pane kumwe kutenda, nokuti kutenda ndiko kunotiendesa mberi. Kutenda ndokunotipa izvo zvakavimbiswa naMwari. Pauro anoti kuna vaEfeso chapter 3 verse 20 anoti Mwari vanogona kuita kupfuura zvatingafunga kana kukumbira nesimba rinobata mukati medu. Hapana rimwe simba rinobata mukati medu kana risiri rokutenda. Nokutenda Mwari vanogona kuita zvikuru, kwete kutenda kuvanhu, kwete kutenda kuchechi yangu yereformed church. Handitendi kuchechi yereformed church, ndinonamata Mwari ndiri kukereke yereformed church. Saka Mwari vanoita zvikuru mandiri vachishandisa kutenda kuri kuri muna kwangu kwandinotenda nako muna kristu jesu ndinotenda kristu jesu kusvika papi nako mwari vachaita zvinopfuura zvandingakumbira kana kufunga ozoita imwe nyaya inonetsa mufundisi eh, tiri kuti mufundisi mukatarisa bhaibheri kumashure pakuporesewawo kwevanhu kuporesewawo kwevanhu nokudini eh. souya wazvipusha souya wokuisiwa neparufu neshamwari dzake eh. kunonzi kutenda kweshamwari dzako kana e eh, kwakuporesa toda kuti tihwisise mfundisi kuti saka inini handina here machances ekuti kana toti ndinomudzimai kutenda kwake iye kundisevha saka ini kandaona hangu achitenda stereke mm. taridza kuti anofamba nemakwara ini ndochirega hangu Yeah.
Eh, uyu wairwara hana changa ari kake chikatera analogy yako handiti uyu wokusimudzwa uyu akanotsvetwa hapana hake changa arega iwo warega hako pane zvawarega hako zvaunodi zvaunoziva todzokera panyaya yekuti shoko ramwari kana richiti benzi rinoreva ani handiti uyo unoziva zvokwadi worega kuzvidii kuzviita ndiye chii ndiye chii kushoko ramwari ndiye benzi kuti unoziva hako kuti unofanira kutenda mwari unoziva hako kuti unofanira kunamata unoziva hako kuti ndinofanira kushumira mwari worega hako kuzviita woti ndichaitirwa nemudzimai wangu Hanzvai wangu kuchandisusukidza. Eh? Ugondisusukidza, ugonovhura, ugondiisa pamberi paMwari. Ah, uyu wanga akaremara. Hama dzikamuhwira tsitsi. Ende idzo ah, dzakatoona apora. chakada kuti vamambe vagona kupuwaanyura pese apo ka dzadzatokure yanga yato problem solved kuna jesu kristu unodii unoporesa saka tikangokwadza bulapo tikakurudzira umwe wapora umwe akati if only i could touch the hem of his garment handiti uri kupaona munhu anotenda ari kutoona apora ari kungoshaya mukana ari kuti kutoshaya pekutseketedza napo atopora akangowana mukana bedzi wekunobata the hem of his garment wapora umwe anotenda zvoti tumira henyu shoko renyu muranda wangu adi aporeswe ndoziva muri munhu mukuru ini uno unoti ini kubasa kwangu ini imi mwari imi kristu muri munhu mukuru ini kubasa kwangu ini ndiri ndiri ndiri ndiri mutungamiriri weuto guru ndinoti uyu sumuka ita icho achiita iwe ita icho saka imi mungazvinetsa kuenda kumba kwangu tumirai shoko renyu muranda wangu aporesa uri kuona kutenda here zvakunoita ari kutoziva kuti kana kristu vakataura zvinoitika havasati vataura bedzi

Jesu chaiva vanova convinced kuti iyo faith. Ndoziva nemhaka ye number one. Tine masolutions. Tine, tine, tine, tine, tine maalternatives. Faith, eh, vazhinji vanotadza kuexercise faith yavo vanotadziswa nemaalternatives akawandisa.

vanozoacta in desperation vanotenda havaacti in desperation vanotenda havaacti uh, in panic mode vanotenda vanoramba vakatarira pana kristu muvambi nomukwanisi wekutenda kwedu ah, toda kutendai mufundisi nhasi matibatsira ndinovimba kuti mashoko amataura aya vateereri vedu vachabetsereka zvakanyanya panyaya dzekutenda mwari vakuitire zvakanaka neveputsa Aiwa vadiwa vateereri, tinoda kutendai nenguva yatava nayo namufundisi vari patopiki yedu. Haisi iyo topiki yega yatichange tichidhila nayo, tichange tichidana vanhu vakasiyana siyana vachititsanangurira zvavanenge vachiziva pamusoro pemamwe matopiki. Vaya vane mibvunzo yavanoda kuti ibvunzwe, aiwa pano ndo pavanopedzera nyota. Tinoda kutendai vateereri.